Ħa nitkellmu dwar il-vizzju tal-logħob. Magħna għandna lil Kane Said illi jkun magħna ta' spiss hu u sħabu biex jgħaddulna informazzjoni dwar il-vizzju tal-logħob. Sfortunatament f'pajjiżna hawn ħafna li għandhom dan il-vizzju tal-logħob u kif għedna qabel illum sar iktar faċli li tilgħab. Huwa vizzju moħbi fil-fatt għax min għandu l-vizzju tax-xorb pereżempju inti tkun taf għaliex tarah mhux qed jaġixxi normali pereżempju. Però l-vizzju tal-nob huwa moħbi jiġifieri qisek ma jindunawx bih anke saħansitra persuni li jkunu jgħixu miegħek anke ta' kuljum. Wara nofsinhar it-tajjeb lilek Alfred, lilek Marisa u lit-telespettaturi kollha li qegħdin isegwuna. Sfortunatament il-vizzju tal-logħob illum il-ġurnata sar realtà. Realtà li tajjeb li nilqgħulu u persuni li jkunu għaddejjin minn vizzju mhux biss imma anke persuni li jkunu viċin, dan dawn l-ivvizzjati jsibu l-għajnuna. U aħna bħala fondazzjoni permezz tal-call centre tagħna, permezz tal-ipproċessar ta' self bearing forms, formuli ta' esklużjoni minn ħwienet tal-logħob u każinòs, aħna nippruvaw kemm nistgħu nipprovdu dik l-għajnuna. Għandna il-call centre tagħna Free Phone 1777. Inħeġġeġ lil kull min qed ibati minn dan il-vizzju biex iċempel, għandna staff imħarreġ lesti biex jisimgħu l-karba ta' dawn il-persuni u, jekk nirreferuhomx lil aġenziji terzi jew inkella anke permezz ta' l-in-house social worker tagħna, inkunu nistgħu noffru kemm jista' jkun l-għajnuna. tagħna lin-nies hemm barra. Issa kif nistgħu nikklassifikaw min għandu vizzju, jiġifieri min darba f'ġimgħa jmur jilgħab il-lottu jew imur jilgħab tombla għandu vizzju? Jew saħansitra ngħidu li hu vizzju meta qed isofri l-persuna u anke ta' madwaru għax inti meta tkun tilgħab jekk inti m'għandekx limitu sa fejn għandek tasal u tgħid isma' daqshekk nista' nilgħab jista' dan iwassal anke biex il-membri tal-familja jsofru għalkemm ikun hawn każijiet li forsi dak li jkun jista' jħabbix sa ċertu punt, apparti l-valur ekonomiku li jkun jinsab fih, però mbagħad għandek vizzijiet akbar f'logħob li inti tilgħab ċifri kbar, pereżempju. Allura sa fejn nistgħu nikklassifikaw li persuna għandha vizzju tal-logħob? Ara, li persuna tilgħab b'mod responsabbli. bi pjaċir u bħala rikreazzjoni aħna m'aħniex kontra dan kollu affattu. Li fejn nidħlu aħna. Jien naf pereżempju mort coffee morning darba fix-xahar. Hekk. Mort mal-kappillan darba fix-xahar ma jfissirx li inti. Għandek il-vizzju.
Dik aħriġt tħadd pjaċir. Qed tgħaddi l-ħin hekk.
Qed tikkomunika ma' ħaddieħor. Eżatt. Hekk hu.
Jiena nħobb niddeskriviha għandek linja rqiqa ta' kontroll. Jekk inti tiflaħ tonfoq ammont, good luck to you u ħu pjaċir. Imma meta taqbeż dik il-linja tal-kontroll, mhux fil-vizzju tal-logħob biss, sfortunatament f'ħafna vizzji oħrajn. U nixtieq ngħid minn hawn li vizzju sfortunatament iwassal għal vizzju ieħor. U l-problema dejjem tikber, tikber u tikber. Nixtieq nagħmel daqsxejn ta' punt, referenza. Il-ġimgħa li għaddiet ressaqna l-rapport għall-proġetti tagħna 2018-2019. Ressaqnieh lis-Segretarjat tal-Onorevoli Silvio Schembri biex nagħtu rendikont tal-proġetti tagħna fiex qegħdin u fejn irridu naslu. Dan kollu bħala parti mid-diskors ta' l-estimi tal-budget tal-Onorevoli Schembri stess. Dan ir-rapport x'kien jgħid? Dan ir-rapport jenfasizza fuq proġett, proġett li bdejna naħdmu fuqu matul din is-sena u se nkomplu naħdmu fuqu wkoll fis-snin li ġejjin, proġett Take Action, Proġett ta' miljun ewro, investiment ta' miljun ewro mill-Fond Soċjali Ewropew fejn se nkunu qegħdin nagħmlu stħarriġ nazzjonali fuq il-logħob, il-vizzju tal-logħob. Se nkunu qegħdin inħarrġu persuni fosthom ħaddiema, staff tal-Fondazzjoni tagħna stess. ħaddiema mill-FSWS, mid-dinja soċjali. Se nkunu qegħdin inħarġu wkoll ħaddiema ta' dawn il-gaming companies fejn huwa importanti immens li dawn il-gaming companies jgħallmu lill-ħaddiema tagħhom dwar ir-responsabilità tal-logħob. Se nkunu qegħdin ngħallmu wkoll inħarġu għalliema u professjonisti oħrajn fix-xena tal-vizzju. X'ikun qed jiġri fil-moħħ tal-persuna illi minn filgħodu trid tilgħab? Kif jibda jaħseb moħħhom? Għax jiena ġieli ltqajt ma' nies u anki ġieli tajthom in-numru tagħkom u l-kuntatti biex tgħinuhom u tajjeb li nfakkru Marie José li kull min għandu l-vizzju tal-logħob Jista' jċemper fuq 1777 jew xi membru tal-familja tagħkom. Illi tafu li dan għandu vizzju jaqla' l-paga u jonfoq iktar. U jilgħab iktar. U jista' jwassal anke għavizzju tal-użura pereżempju għax dawn jieħdu għal affarijiet ikbar. Dak in-numru huwa kunfidenzjali, jiġifieri mhux se jqogħdu iperrċu kobba Malta. Min iċemper 1777 hemm nies trenjati apposta u jkunu kunfidenzjali ħafna. Jiġifieri toqgħodux lura għax jegħnukom u toħorġu mill-vizzju mija fil-mija. Importanti ħafna li ċċemplu 1777. Issa, x'ikun qed jiġri fil-moħħ tal-persuna? Meta jiena mort inbati xahar xogħol, naqla' l-paga? Ma nafx. Naqla' elf u mitejn ewro, pereżempju, ta' xahar u nkun diġà lagħbthom kollha dawn. Dawn jkunu diġà dejn. il-paga nkun diġà lagħabtha jew inkella tkun fuq ix-xogħol. Biex taqla', ma nafx, 40 ewro, 50 ewro fil-ġurnata, jew 60, ma nafx, jew 70, u tkun infaqt diġà 100. Imbagħad jibdew il-problemi, nieqes mill-affarijiet, problemi fil-familja jekk ikollok it-tfal. Ma fil-moħħ x'ikun qed jiġri? Eżattament. Ara, skont analiżi xjentifika li li saret, jirriżulta, Alfred, li l-moħħ jiġġenera eċċess ta' kimika magħrufa bħala dopamine u kif ukoll serotonin. Dawn huma kimiċi li jaffettwaw l-imġieba. u kif ukoll jaffettwaw is-sistema ta' meta inti tiġi ppremjat. Dak il-feeling li inti lgħabt logħba, erbaħt u inti tħossok li inti ġejt ippremjat bir-rebħa. Din il-kimika, din il-kimika skont din l-analiżi xjentifika tiġi ġġenerata fil-moħħ b'eċċess u sfortunatament twassal għal vizzju għal-logħob patoloġiku. Logħob patoloġiku x'inhu? Il-vvizzjat jaqa' għal kompulsività meta jibda jagħti importanza lill-vizzju tal-logħob, lil-logħba. Mill-kompulsività jaqa' l-logħob patoloġiku. Logħob patoloġiku x'inhu? Dejjem nirrepeti, meta inti tant tagħti importanza li ma tibda tieħu pjaċir mingħand ħadd, mingħand xejn u mingħand l-ebda attività ulterjuri għal-logħob. Jiġifieri inti torqod filgħodu, torqod filgħaxija, skużawni, moħħok fil-logħob u inti tqum filgħodu taħseb fil-logħob. Ikollok problemi fir-relazzjonijiet, nafu, nisimgħu ħafna b'esperjenzi hemm barra, relazzjonijiet mal-maħbubin, problemi, relazzjonijiet tax-xogħol problemi wkoll. Nerġa' inħeġġeġ lin-nies hemm barra, dawn il-problemi nafu li huma problemi li huma realtà hemm barra, inħeġġukom iċċemplu fuq il-helpline tagħna wieħed seba' seba' seba'. U x'inhu l-iskop tal-one seven seven seven? Da jagħmel il-mirakli? Jiġifieri, it's magic li jekk ċempilt hemm jiena. Mirakli ma naħdmux imma l-ħidma tagħna nippruvaw nagħtuha mill-aħjar li nistgħu. Jirnexxilkom fuq dil-linja toħorġu nies mill-vizzju? Iva, iva, kellna każi. Dejjem insemmi l-importanza tal-will tal-persuna. Tiddejqu xejn, l-ewwel pass huwa l-aktar pass importanti u diffiċli. Ċemplu, Hemm in-nies li lesti jagħtukom l-għajnuna, imħarrġin. Barra il-one triple seven għandna iċ-chatline ukoll fuq www.rgf.org.mt. Jekk tiddejqu ċċemplu, użaw dik iċ-chatline u tingħataw l-għajnuna kollha. Issa fl-aħħar nett biex nagħlqu, nirringrazzja l. Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli illi tagħmel ħafna u ħafna xogħol u iwasslu ħafna informazzjoni u jgħinu ħafna nies. Tiddejqux iċċemplu 1777. Illum qabel meta konna anki żgħar aħna biex tilgħab jew tmur tilgħab il-lottu li jekk tilgħab tilgħabu darba f'ġimgħa ifhem forsi ktibt żewġ numri ma jfissirx li għandek il-vizzju. Imma xorta qisu kultant bilfors trid tilgħabhom ara l-moħħ. Kif jgħidu, ma jmux ma jitilgħulix, jiġifieri, hawn ma jmux jitilgħuli. U tant ma konniex edukati li anke t-tfal konna nibagħtu, jiġifieri l-adulti kienet tgħidlek ommok mur ilgħab lill-ottu. Imma l-agħar mill-ottu. Illum trid tkun over 18 biex tilgħab, jiġifieri konna anke qed idgħarruna. Biex jekk forsi hemm xi marad ta' ragħna jien nafu fil-nhar ta' Sibt tikteb ġiġnuni. U mhux hekk, mhux ħażin.
Mhux qed ngħidu, għax art għandha vizzju ta' la Imma għandha l-budget tagħha u ma ċċeditux, eh, Alfred, dik importanti. Imma, aħna qed nirreferu għal vizzijiet kbar. Eżatt. Li mort tlift il-flus kollha. Ismagħni, Alfred, kien hemm nies li waslu għas-suwiċidju, eh, ġifieri għalhekk importanti ċċemplu. Però llum saret iktar faċli, u nagħlqu biha, noqogħdu attenti, li inti tista' tilgħab fuq fuq il-mobile, fuq l-internet. Jien naf nies, kont naf nies, u ġew mgħejjuna, jilagħbu minn fuq il-post tax-xogħol. Mela int qed taqla' l-paga Qed tilgħabha dak il-ħin. U tilgħab il-logħob tal-azzard jew il-logħob ma nafx x'ikun hemm eżattament, u għandna wkoll logħob ieħor, ma rridux naħarbuha, l-logħob tal-futbol. Il-karta, l-famuża karta jew xi la. Jiġifieri n-nies għandha ħafna fejn tista' titkaxkar mill-vizzju tal-logħob. L-aħjar ma nibda qatt xiex dejjem.
Hekk hu. L-aħjar Mhux ma tibda qatt ta' imma żżomm dejjem mal ma' dik il-linja li semmejt fil-bidu. Tilgħab għala le, tieħu pjaċir għala le, imma dejjem żżomm mal-linja ta' kontroll, li tilgħab b'mod responsabbli. Ekku, grazzi ħafna. Għal aktar dettalji, mistoqsijiet, ċemplu 1777. Grazzi lil Kane Said illi kien magħna hawnhekk grazzi għall-Fondazzjoni għal-Logħob responsabbli, mument ta' reklam.